Akpɔ manya gblɔ ne Yehowa Mawu gã be wògana be egbetɔ gatu nye kple wò. Meda akpɔ manya gblɔ na wò hã be metsɔ ɖeɖeme be yeaganɔ mía gbɔ tso fifada si nèwɔ na eya ƒe nuwuwu abe aleke míede to me enea, míenu ƒom tso eve dro ti kple míaƒe dekɔnu mama abo si mamaga abo si si gale mía gbɔ kokoko ale be egbea míenu ƒo ge tso míaƒe dekɔnu kple Kristotɔwo ƒe susu ku ɖe míaƒe dekɔnuwo ŋu leke woƒe susu buna wo ye míwo eve eveawo alo míedekɔnumenɔlawoa Aleke míekpɔ míaƒe subɔsubɔ alo aleke míekpɔ míaƒe mawusubɔsubɔ? Aleke wòtsɔ hele? Mama yi ke le mía gbɔ abe ale yi ke medo ŋgɔ wogblɔe ene eyae nye Mamagã Abotsi si tso Klikɔ. Mama, miedo ɣli zɔna o.
Tɔgbi Mafo, ɣli zɔna mi. Akpe egbea, Mama, míedi be míakpɔ míaƒe dekɔnuwo vɔa, dekɔnu kpakpa aɖewo nye amagbe. Medze míadze gɔme alã be le eŋawo ƒe dekɔnu alo mía tɔgbuiwo ƒe nunya me wonya mí be amagbee wòdze be woatsɔ da dɔ na wo ɖokuiwo. Ɖe susu ma ta zi geɖea womefena kple woƒe amagbewo o. Menya mí be amagbewo dometɔ ɖeka nye dzogbegbalẽ alo dzogbalẽ. hã dzogbalẽ me dzi mabia be amagbe ya ɖe emɔ ka me mía tɔgbuiwo ze le to me ye dɔ kawo tɔgbuiwo dana kple amagbe ya o.
Ke tɔgbi mede akpe gama na dɔ aɖe ne dzɔdzɔ nɔ evevi ɖesiaɖeke nye kpɔ gaƒoƒoea me mi le dekɔnu me ɖe asi ye mia nye ƒe mi va nye ƒe yo dzogbalẽ enye amatsi aɖe yi ke yɔna dɔ dzɔdzɔ megbe Dzɔdzɔme ƒe dzɔgbenufiafia dzoŋgbaɖe. Leke nèzã gee? Èzã ge azã sia zã yi ke wodzi wò nàko dzoŋgbaɖe atu gu ɖe tsi me aku dze ɖe edzi anɔ lelem le wò azãgbe. Vɔa nàno ɖaɖa didi. eye nànyi kɔ ne dzɔdzɔna abe gbɔdɔdɔ ƒe kɔnyinyi nànyi ne dzɔdzɔna awɔe be ne dzogbalẽ alo kaseroli gbame tsia ne zã ma ƒo ŋgɔgbe akɔ ediwo adogo ɖa le ŋutiwò. Dzogbalẽ ƒe nyae nye, Dzogbalẽ ma ke eƒe kutsetsea Ne èdɔa dzesi ɖokuiwò be yeku na èdroe baɖa le gbɔgbɔ me, drɔe ƒuƒuwo me, ne èkpɔ dzogbalẽ ƒe kutsatsa ne etsɔe wòƒu, ne èkpɔ tadzikpui ɖe edzi, ne yi ne anyimlɔ ƒe kɔ ne eto dzoe, dzogbɔgbɔ ƒe dzudzɔ ewu aƒea me awɔe be gbɔgbɔ makɔmakɔ ƒe drɔe yi ke nɔnɔ ƒuƒu ma ado go ɖa le dziwò le amenuvevea me. Emae nye dzogbalẽ ƒe evanyenye le mía tɔgbuiwo ƒe ŋɔli me. Ke egbea míage ɖe dekɔnu me ŋutɔ. Mama e menya be èle dekɔnu gblɔ me ye ènɔ be Kristotɔwoa, ènye amee wònye Kristotɔ. Wogblɔna zi geɖe be míewo dekɔnutɔwoa, míaƒe subɔsubɔa menye nu yi ke dze Yehowa Mawu ŋu o elabe míedzi ye klo na ati kple kpewo. yi míeyɔna mamiwo heyɔna azizawo kple etɔwo ta mesɔ abe ale yi ke Yehowa Mawu ɖo xe me anyi ene. Míewo dekɔnu to míaƒe subɔsubɔɖi ɖowosɔ kple Mawu ƒe nuɖoanyi le anyigba ya dzia? Akpe ŋkɔnyenye Mama Gabuchishi dado toku mí doli. Tɔgbi akɔsu dekɔnu ƒe subɔsubɔ Yi nye dzɔdzɔme gbãtɔ ne Mawu. Ne subɔna, ŋkake ne subɔna ye me nye Mawu ya ɖo ɖa ƒe se wɔ me nye ŋke nye subɔsubɔ me le ta dekɔnu tɔ oo Mawu ye nye ta.
Dekɔnu tɔ nye be Mawu ye nye ta. Mawu ye nye ta.
Wo gblɔ na be mie dze klo na ti kple kpewo. Leke wotsɔ hele mia gbɔe? Akpe, ame aɖeke mele agbe gbue ŋui ke mado dzesi fii ke wo dzɔ tso Ne èdo dzesi afi yi ke nèdzɔ tsoa, ànya be klodzedze ne subɔsubɔ ƒe gbedodoɖa menye nu vɔ̃ɖi wònye le agbe me o. Nui ta wònye kpuie koe nye be dzɔdzɔme ƒe nunyamɔfiati yi ke do tso mía tɔgbuiwo ƒe aɖaŋuɖoɖo ma, eklo dzi yina hafi ebiana nane ƒe nunyamɔfiatia hã zɔ to evi me. Eklo dzi mía tɔgbuiwo yina. Nenema kee mía mamawo nadzi mía dadawo hã. Eklo dzi ke wogale hafi dzi mí. Taklodzedze ne subɔsubɔ menye nu vɔ̃ɖi o nyo. Subɔsubɔ ƒe klodzedzea, edzɔ tso dzɔdzɔme ke. Ke abe aleke míeƒoa nu kple ekpewo kple atiwo ko be menyo o? Akpe tɔgbi naneke mele agbea me yi ke gbɔgbɔ mele eme o. Nusianu yike ko le agbea me nalé kple asi ko wɔ wò ɔɖevi ne wokɔ gbɔgbɔ le eme eɖo la dze klo ɖi ado gbe ɖa nɛ. Zikpui yi dzi mi nɔna anyi ɖo la abe ati zikpui kura hã ate ŋu adze klo nɛ ado gbe ɖa nɛ. Nu yike ne bia ado tso eme nɔ. Fikae nubiabia dodo ge tso eme le? Dzɔdzɔmea ƒe nunya mɔ yike va asiwò hafi nedze klo ɖe numa gbɔ kɔ ye mee gɔmesese nyuia vava ge le. Ɖe ati kple kpe aɖeke menye nu vɔ̃ le agbe gbɔe me, ke ne wò ŋutɔ nèzi ɖe makɔmakɔ ƒe mɔ dzia, yi nàto ŋkɔ akpe ŋkɔ na ɖokuiwò anye nukpɔ vɔ o. Ke vevie ne mase gɔmea, eke fia be agbetɔe ya me mieva, dzixɔsee wokɔ wɔna nu sia nu. Nu yi ke dzi nèxɔ se ne nèyɔa, ye wòtotɔ ge na wò. Nenema wòle le dzɔdzɔme vi me. Wogblɔna hã zi geɖe be, Míwo dekɔnutɔwoa, ne míekua, mídzona vɔ̃ me yi ge. Le wò nunya kple wò nusɔsrɔ̃ nu kple wò nugɔmesese mea, dzomavɔ kple dziƒofiaɖuƒe ɖewo le xexe ya mea? Hmm. Afi ma ge ɖe nya ma mea, le nyateƒe me be, eku megbe hã ʋɔnudɔdrɔ̃ meli o, ne le agbe ya me ʋɔnudrɔ̃ ge. Ku megbe hã ʋɔnudɔdrɔ̃ meli o, ne le agbe me ku ʋɔnudrɔ̃ ge o. Nu ka tae hadzilawo ko nya gbemadzadzrawo, nya tsi wònye ye wokɔ wɔ hae hedzi? Dziƒofiaɖuƒe mele eku me o. Dziƒofiaɖuƒe mele dziƒo o. Agbe ya mee ko dziƒofiaɖuƒea le. Nenema kee dzomavɔ mea, agbe ya me ko wòle, mele dziƒofiaɖuƒe o, mele ku me hã o. Ne wò vɔ̃ le agbe ya mea, agbe ya me koe nèvɔ̃ be fetru axɔ ge le. Ne wò nyui le agbe ya mea, agbe ya mee ne fetru axɔ ge le, enyui be fetru. Ta dziƒofiaɖuƒe ma, agbe mee wòle. Mele ku me o lo. Mama be dakpo manya gblɔ na wò ɖe wò nufiafia kple wò numeɖeɖewo ta. Medzi be maɖe asi le ŋutiwò, hafi maɖe asi le ŋutiwò. Ame yiwo nye dekɔnumenɔlawo hafi wòzu be Kristo subɔsubɔ kple woƒe nya aɖewo gbɔgblɔ wɔe be wo dodom ɖe dekɔnu maɖanuɖoɖo kae le asi wò na menɔ o. Akpe, Medi be mana ne eŋe vidzidzi ete nye ŋkakedzidzi nàse ɖokuiwò gɔme be dekɔnua nuxɔsie wònye. Mègase beble to emɔ aɖeke dzi yi ke nàsra le wò dekɔnu dzi o. Ne ègbe dekɔnu ko efia be ègbe dziwò la, èkɔ wova anyigbae dzi. Amedzile nye ame ƒe dekɔnu. Dzixɔsee ma.

tutu zero zero. Medi matsɔ agbetɔ se ɖe teƒea ne Yehowa Mawu lɔ̃a egododo le eŋuti. Eme nenyo na ame sia ame. Bye bye.